Sandyran ýadaw argyn aýagy çekip barýar. Ýüki agyr, güni kyn, käte arkan, kä ýüzin, kä ýykylyp, kä sürşüp, onda-da çekip barýar. Bimaýa agyrlykdan ýere çümdi diýersiň, çöküp barýar. Aýak çekjek bolanok. Aýagyny çekip barýar. Ne beýle dert boldy gör. Gün gyzardy bolawer. Hanha ýaşar ýaşar-da, batyp şamak ganyna, damak ganyn sarkyryp, eňrige çöküp barýar. Ýörmän näder eýse, gyrmyllar gäder eýse, Her kim günün görmeli, ýazgyt diýen jebir bar. Duş gelenin görmeli, dogry kesdi bal gyzym, Ýokdur bizde ygtyýar. Diýe-diýe samyrdap, kemjek bolýar derdini. Wah, ýöne çişen ýüregi içinden çykyp barýar. Gözünden akyp barýar, sözünden akyp barýar, kimligini ýitirip, ýüzünden akyp barýar, arryk, semiz, batgalyk dyzyndan akyp barýar. Syçrak ata ýalňyzjyk gursakda gübür-gübür közünden akyp barýar. Özgeden däl onda-da özünden akyp barýar. Zamananyň jepasy çenden çykyp barýar, ka, Süýjüsini ýygşyryp, ajysyn gawşurýar, ka, Bir kütgürip, ýuwdunyp, başyna çekip barýar, Duşmandan ýeten dili bir gulakdan ýazdyryp, Dostlaryndan ýeteni sürtüşdirip ýanyna, Bagrynda bukup barýar, häzir-de çekip,

Kelläň göçüp gyzmazmyň, meýdan seni çagyrýar. Adam diýen adyň bar, şoňa nebsim agyrýar. Gaýnamy ters dünýäni ter saýlasam näderka, öz başyna hüňňürdäp,

Öten agşam bir toýda Gürrüň gopdy her bapdan Min seň ýyndam maşyndan Geýseň zeru zerbapdan Ýöne nätseň bolarka Adam adyna laýyk Adamzada mynasyp Adamlyga ylaýyk Sarp edilaýsa baýlyk Adamlaryň bagtyna, horluga garşy göreş tutulaýsa nagtyna, gözüňe ilenokmy, janyňy gyýanokmy, apat ýüküň astynda gardaşyň çöküp barýar, Dyzrajakdy göwnüm. Dilin ýaran bolmady, gaýta bir ala-tozan, pasyrdap gyzyl-gyrlym horaz ýaly dikleşip, bir-birin çokup barýar, ol eýýäm çekip barýar. Öten agşam bir toýda. Gürrüň gopdy her bapdan Sorup görseň näşeden ýugutsaň al şerapdan Gürrüň gözele bardy Goşga gazala bardy Galamdaşlaň birsi täze goşgudan diýdi Ýer ýymryklap peşidi Senet baryn daşydy Gara gördi Baksat jaly senet ýüklüje geçenine gursagyn öňe gerip, başyny ýokary tutup, ýoluna bakyp barýar. Gözi düşdi köşidi. Içinden iňirdedi, Maňa näme, älemi sil alsa, ýel sowursa, indi dil dogada bäş gün aňyrrak diýip, Hudaýa çokup barýar. Goý çoksa çoksyn Alla, belki-de baksyn Alla, ady bilen Allallaň öýüni ýyksyn Alla, aýdana berekella, ýöne weli çekene ylla müň berekella, başa düşse başar diýip ýapydan çykyp barýar. Öten agşam bir toýda gürrüň gopdy, her zatdan, köne edebiýatdan, täze edebiýat. dan, mazmunyndan galyp, dan, sözünden ybarat, dan, howandarlaň birsem gürledi goşgy hak, da, beletligi barada, erdemi yşky hak, da, aýdyňdagoşgusy galypdan çykyp barýar, diňlän adam derdinden gözün sykyp barýar. Ýene bir gepledi, ýaraman çöküp barýar. Belet ýegen dad etdi, Aýdyny men tanaýan, öňküleri ganymat, täze ýazan datlary goşgumy-goşgy dälmi, öz ýerinde gep başga, Gulagasmazgylygy içiň ýakyp barýar. Bizi da diňlese goşgusy gowy çykjak pel gursakly öňünde durman akyp barýar diýe diýe ziňňirdäp diňlemän çykyp barýar. Ýük üste ýük düýsene, dert üstüne dert boldy, dost, duşman diýaryndan, döwründen çekip barýar. Ýene biri gürledi, Dilazat-da nädersiň, oň gören görgüleriniň müňden birini görsediň, Gören eşden diýerdi, erninden akyp barýar. Öň-soň goşgusy, ýaksa-da, ýalnatsa-da, möhrüni basyp barýar, goluny çekip barýar. Özüne suz, halka saz, näsazy çakyp barýar, nätsin galypda galyp. Seret, günüň gerdişi okyndan çykyp barýar. Ýene bir jan etdi, adamzatdan nädersiň, bir syhylly galmaýar, boýny burulmanka, ganaty gyrylmanka, uçdan tutma goşgusy, balgyzy dogry baksa, gulaga ýokup barýar. Hoş sözüň güýjüne bak, Bärsin bakyp barýar, Diýseň-de çekip barýar, Dil bilen ýakyp barýar, Göz bilen söküp barýar. Gandan agdyk göwresin, Sandyran ýadaw argyn, Aýagy çekip barýar, Ýüki agyr güni kyn, Käte arkan, kä ýüzin, Kä ýykylyp, kä sürşüp, Onda-da çekip barýar. Bimaýa agyrlykdan Ýere çümdi diýersiň, çöküp barýar. Aýak çekjek bolanok, Aýagyn çekip barýar. Derbent bolma jan gardaş, Aýdanda köp diýende, Suwlar akar daş galar, Gürrüň ýiter iş galar. Öz bolşuň bolawer, Öz ýoluňy ýöräwer, Ýolsuzlaryň ýoly kän, Etewarrak bolawer. Aýdy, bes et! Gürrüňiň maladan gaçyp barýar, çenekden çykyp barýar, gürrüňden gaç, işi tut, gymyldabasymrak bol, pahyry ýykyp barýar.